कोखिया घर सुत्या के करे छै का त्याग करे छै कोकिया को है रे तब ने तू चुप हेतै। रह चुप रह तू करै छै। देखी बाबा कोन कोन आइटम करे छै से तू देखी ले अहाँ टांग सोच करू टाइम सोच करू हम बाबा जैत जैत हमरा एकटा चीज याद आबि गेलै बुझलियै ने बा अब आगे कथी याद आलियो बिसरि गेलियै अहाँ कथी हमरा अखनी याद पड़ि गेलै अहाँके बहुत दिन भए गेलै बुझलियै ने लेकिन धिया पुता नहि होइ छै ओकरा की करऽ पड़तै ए धिया पुता नहि होइए नहि होइ छै कते साल भेलै है बियाह करला कते भेलै दस बारह साल भऽ हँ गेलै। दस बारह साल दस बारह साल से धिया पुता नहि भेलै है नहि बाप रे भेलै बाप बाबा। तऽ हमरा कहाँ बताबै छलियै तऽ अखन तक मे दस बारह साल भए गेलै लेकिन एकोटा मुसरी नहि गिरलै है एकोटा नहि गिरलै नहि गिरतै गिरतै गिरतै। गिरतै ओकरा की करऽ पड़तै ओकरा आब हमरा करे पड़तै हमर जिम्मा लगलै ने हम करै छी

दू दू ओ बाप आब अहाँ सब स्थिर रहू दूटा हेतै एगो लड़का एगो लड़की हेतै एके बेर नहि हेतै बेरा बेरी के जब ई है कए देबही ने हाँ। तोरा मुंह के बात पहिले पूरा कए देबो हँ तऽ बाबाके छै से आबि कऽ छै से ओहिठिना जिम पाँच आदमीके भंडारा कराबे पड़तै पाँचटा बाबाके पाँचे बाबा करके? तू जल्दी हाँ, क्या पाँच रहता बाबा है जे के करऽ भंडारा पड़तै कराबऽ करि देबै आ हम करिते छियै तऽ अहाँ सब पूछै छियै की सब और केना करे पड़तै तऽ बाबा की करते बाबा की करते हाँ की करते बाबा बालपन ए, बहुत देर बाली, आ, चुप रहू रे, बाबा के करम दियौ। अहाँ के बारह बरस कहलिए बीत गेलै धिया पुता नहि भेलै वएह धिया पुता हेतै ले अहाँ टांग सोच करू टांग सोच करू हम बाबा गो आगू तू तो हिला हिला के दै छली गो

शनि के और रवि के हाँ बाबा सूरज महाराज के और तुलसी के जल चढ़ेबे ठीक से बाबा हम चढ़ेबे अच्छा लिए जाओ खुश रहू हम जना जना कहबे तेना तेना करते ना हाँ तू तो करबे ना करते अहाँ के पत्नी से अहाँ जे कहबे से करबे ना कनी- कनी करते बीच में डिस्टर्ब डिस्टर्ब करे छै लेकिन Disturb- डिस्टर्ब करे छो आ, आइ- ओहो क्या दही आइ से जे हमरा सब जे जे कहिए जाना जाना कहिए तहिना तहिना ओ करी आइ से सब क्लियर भए जेतै तेना जे छलै छलै आइ से एकदम छै से अहूँ छै से मंगलवारी करब हमे हाँ हमे हाँ मंगलवारी मंगलवारी करे पड़त सुनलिए ना हमरा सती माहे क्या देबे हम आ कहिया करबै हुनको करे हाँ, तोरा पड़तै सती हमरा हेते अरे बाबा दुओ के मिलते जुट तब ने हेते खुश आ नहीं मिलेबे जुट तो केना हेते खुश दुआ के देखो मन लेबे, बाबा। तब हेते खुश दुओ के मन मिलान रहते

पागल भाई दे पागल भाई के हम नहीं देबे दोसर चाप ठीके नहीं छै। देबे। जब बुढ़वा तो चाहबे कर हम पागल भ जाए ते आई तो बुढ़वा ले लेके एता हमरा कि हमरा दिल के बात केना बुझ जाय छै अब अहाँ ना बुझै छै। दुओ एके जगह रहै छियै तऽ एके जगह के बात अहाँ के उ- उ- उ नहि बुझतै के बुझतै जेना हमरा ले लिए हम बुझ गेलियै बुझ गेलियै जेना हमरा ले लिए हम बुझलियै अगर देखलियै उम, भाषा बुझलियै हम देखलियै अगर माथा पर की छै सवार देखलियै उ सवार अहाँ के डिस्टर्ब करे छले अच्छा अच्छा हमरा दू आदमी के हां हां अपनी प्रेम योग बने छले ने डिस्टर्ब कर दे छले बाधा भाई छले ओ, आब नहीं रहते से। अब से सब अब नहीं प्रेम है योग बनते ना एकदम एकदम खुश बाप, खूब बाबा हम खुश सब रहबै। बड़ खुश भए गेलियै हाँ। बुझलियै ने लेकिन कतेक ताया ताया कड़ा कड़ा नोट छै आ सलियन पेरू के प्रसाद के हैं? लागे छै अहाँ खुशी से कुछो दए दियौ बाबा के

पान प्रसाद चढ़ा दिया तू बाबा हमर कन्या के तू ठीक कह दली ई त चोफा हमर बाबा हमरा कॉल मनोकामना करता पूरा हमरा भए गेल लाके बाबा। दियो, हमरा थाहे न रहो हमर मन कामना पूरा भए गेलो हाँ हाँ तो नहीं पुस्तुआ कितना चलते रे हम बताबै छु त कहने जे छलू अहाँके बाबा एकदम पूरा खुयात छै प्रख्यात छै देखै छी बाबा हैं? सब ठीक भए अखन जेतै, सब जे अहूँ जे ठीक कहै भए छै सएह- जेतै। सएह बाबा के टेंशन चिंता नहि ले एकदम आनंद से से सब कुछ एकदम कुशल बढ़िया रहते आइ के बाद कुछ नहीं हेतै दियो ने बाबा के कुछ होइए दै दक्षिणा छियै दऽ हमहूँ राखने छियै बाबा? बाबा के दै लए तू ठीके कहली हाँ ठीक छै हाँ, आब अखन जे साइज मिललो मिलल ना

ई जाप करला से बाबा ब्रह्मदेव के जाल में ना खिरा आते जे समस्या आते वो सब जाल में बना आते ला ले बाबा जब हाँ हाँ ले ले बाबा गोर लागे चुदा अच्छा चो खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह आनंद रह हमरा ले बाबा जय अच्छा ले। एगो हमरो गोड़ लग लिया अतो लिख लियो गोड़ लाग लियो ना बाबा ले हम जाय चो हमरो को वाह बाबा मान गेलियो अच्छा ले मान गेलियो तोर तंत्र मंत्र यंत्र के हम मान गेलियो